Hiç kimiň gyýbatyny etmäne hakymyz ýokdugy hakynda bir kiçijek hekaýa aýdyp bereýin. Günleriň birinde ybadata bir höwesli bir çagajyk bar eken. Bir gije bu çaga kakasy bilen bile ybadat etmän oturýar. Kakasy bilen bile kitap okaýar, Kuran okaýar. Ybadatlaryny edýärler. Onnoň kakasyna ýüzlenip şeýle diýýär, Kaka diýýär, şu öýdäki ýatanlaryň hemmesi diýýär-de bir turyp diýýär, şu wagt bir iki rekagatjyk Allaň razylygy üçin bir namaz okasalar bolmazdymy diýýär-de. Kakasam, Wah, oglum, diýer-de, senem şu wagt şular bilen deň ýatan bolsaň, has gowy bolardy, diýer. Olam, Bi, kaka, nähili gürrüň etýäň, näçün beý diýdiň, diýýär welin, olam, Iň bolmanda sen gyýbat etmediň, diýýär. Şonuň üçin ybadaty ýa-da namazy diňe özümiz üçin edýändir. Hiç kimiň gyýbatyny etmäne hakymyz ýokdur. Öňem bir çagajyk kakasynyň ýanyna barypdyr-da, Kaka, näçe aýlyk alýaň? diýip sorapdyr. Kakasam, Bäş müň manda alýan diýipdir. Onda günüňe näçeden düşýär diýse, Günüme bir ýüz togsan dört manatdan düşýär diýipdir. Onda çagajyk sorapdyr, Sagadyňa näçe düşýär? Olam aýdypdyr, Sagadyma ýigrimi dört manatdan düşýär. Ýaňky çagajyk jübüsinden ýigrimi bäş manat çykaryp, kakasyna, Ine, kaka, meň bilenem birje sagat oýnaý-da diýipdir. Netijäni özüm çykardym. Ýör gyzym. Öňem bir professor okuwçylarynyň öňüne çykyp, doskada birlik ýazypdyr-da, bu siziň adamkärçiligiňiz diýipdir. Yzyndan ýene nolluk goşupdyr-da, bu siziň puluňyz diýipdir. Ýene nolluk goşup, bu siziň iş karýeraňyz, bu siziň maşynyňyz, bu siziň jaýyňyz diýip, şeýle nolluklardan birnäçesini ýazyp, birnäçe mysallar getiripdir we iň soňunda okuwçylaryna sorag beripdir. Eger-de biz birligi pozup aýyrsak, yzyndaky nolluklardan heý bir zatlar netije barmydy? Onda okuwçylar hemmesi birlikde jogap beripdirler. Elbetde ýok, birligi aýyrsak, nollar hiç zat aňlatmaýar diýipdirler. Onda professor aýdypdyr, Edil siziň durmuşyňyza-da şolar ýaly. Eger-de adamkärçiligiňizi aýyrsak, galan zatlaryňyzyň hemmesi bar bolan ýagdaýynda-da ol hiç zat aňlatmaýar diýipdir. Netijäni. Özüň çykar. Öňem bir bolelinikde ýaşaýan bir adam bar diýýär. Jaýynyň howlusy bar. Howlusynda-da miweler ösüp dur diýýär, almalar, zatlar. Ýa muňam bir görip goňşusy bar eken. Mydama şuň bolelinligine göripçilik edip, ýaňkyň öýüniň gapdallaryna musor zat syňyşdyrýar diýýär, hapa zatlaryny atyşdyryp. Şoň deňi bilen duşundan geçende-de diňe hapalamak bilen ýa-da içýän ýaşyň bolidlikda ýaşaýanda diýer. Ýöne günlerde bir günem ýaňky görik goňşusy bir wedre pomoý doldurýar-da ýaňkyň gapysynyň öňünde goýup gaýdýar gije. Ýaňky adam irden turýar gapysyny açýar daşary çykaýyn diýip welin öňünde bir wedre pomoý dur. Goňşusynyň edesini edenini bilip otyr-da. Ýaňky bedre pamoý alyp, pamoý döküp bedräň gowy edip arassalaýarda, bagyna gidip, iň bir ter, iň ullakan, gowy bişen almalaryndan ýygyp doldurýar bedresine. Börik goňşusynyň öýüne barýarda gapysyny kakýar. Börik goňşy, börik goňşusam bilip otyr, gelenine-de begenýär içine. Aha, ahyr nerwisine degdim öýtýän diýip. Gapyny açýar welin, onda ýaňky goňşusy. bir wedre almany uzatýar-da, Ine, goňşy, kim nämä baý bolsa, şolam şo zady bilen paýlaşýar diýýär. Netijäni özüň çykar. Öňem bir oglan ejesi garransoň, ejesini garrylar öýüne äkidipdir. Günlerde bir günem ogluna jaň gelipdir, birnäçe wagt geçensoň, Seň ejeň agyr ýagdaýda ýatyr, gelmegiňi soraýar. Onda. Ogly ejesiniň ýanyna ylgap barypdyr. Görse, hakykatdanam agyr ýagdaýda, ölüm ýassygynda ýatyrdy. Ejesiniň ýanyna giripdir welin, ejesi ogluna diýipdir, Oglum, sen bärik hökman surata konsener getirip goý, sebäp tomusda bäri gaty gyzgyn bolýar. Peç getirip goý, gyşda-da çydar ýaly bolanok, sowukdan ýaňa. Bir holodilnigem getirip goý, sebäbi men özüm näçe gezek açlygyma ýatmaly boldum, sebäbi, Iwiçgeleri saklar ýaly ýer ýok diýipdir. Onda ogul haýran galyp, Eje, sen bu zatlar barada öň maňa hiç zat diýmeýärdiň. Näme üçin häzir ölüm ýassygynda ýatyrkaň aýtdyň diýse, onda ejesi aýdypdyr, Wah, oglum, men bu açlyga-da, sowuga-da, gyzgyna-da çydadym, ýöne sen garrap, seň çagalaň seni şu dak getirse, sen çydap bilmersiň öýdüp alada edýän diýipdir. Netijäni. Öňem bir gezek on on iki ýaşly oguljygy kakasyndan nägilelik bilen sorapdyr. Kaka, näçe tebiň edýän zatlarymda çäklendirmeler goýýaň? Sen nä maňa ynanaňokmy? diýipdir. Onda kakasy bir salym pikirlenip durupdyr-da, Ýör oglum seň bilen bir ýere gideli diýip, ogluny alyp gidipdir. Ýanlaryna-da ogly üçin bir kiçi fanar, özi üçin uly fanar alypdyrlar. Garaňky ýoldan ýöräp barýarkalar kakasy oglundan sorapdyr. Oglum, sen eliňdäki fonaryň bilen öňi görüp bilýäňmi? diýip. Onda ogly, Hawa, kaka, birki ädimimi görýän, ýöne ondan aňyrsyny görmek kyn maňa diýipdir. Onda kakasy ogluna, Bar onda sen on-on bäş metr aňryk ýöre, nähili görünýär saňa ýollar, şony göreli diýip, ogluny on-onki metr öňe ugradypdyr, özem duran ýerinde garaşyp durupdyr. Onda birazjyk aňyr ýöräpdir-de, ogly yzyna seredip, Kaka, men gorkup başladym bäri, gaty garaňky. Görnenok. Birki ädimden aňaryn, görmek üçin maňa seň uly fonaryň gerek, diýipdir. Şonda kakasy ogluna düşündiripdir. Görýäňmi, oglum? Seň eliňdäki kiçi fonar, seniň ýaşlygyň. Meň elimdäki uly fonar bolsa, meniň paýhasym, geçen ýolum, tejribäm we saňa bolan söýgim, diýipdir. Şoň üçinem sen entek ýaş wagtyň men seň ýanyňda bolup, saňa gollugy bermegim zerurdyr, diýipdir. Netijäni. Özüň çykar. Bir adam bar ekeni. Her gün öýüne baranda işden soň gapysyndan girmänkä şeýle üstünden bir zat çykaryp asýan ýaly edip girýärdi. Ýöne elinde hiç zat ýok eken. Onam goňşusy synlap dur görýär-de. Onuň irdenem ýene-de işden, öýünden çykan wagty ýene täzeden şol asan ýaly eden ýerinden baryp bir zatlar alyp, üstüne geýýän ýaly edip çykyp gidýär. Goňşularym seredip dur, Bäh, näme etdigikäni-aý diýip, irdenem öýlänem görýär. Ýene synlaýyn-da, şu ýene edermikä diýýär-de, ertesi gün ýene synlaýar welin, ýene şo bir ýagdaý gaýtalanýar. Onuň goňşusy pikirlenip başlaýar, Akgynly nazaşa nälerdi-ä bu goňşy, näme boldukanaý? Üçünji günem şeýtse diýýär, bir sorap görjek diýýär welin, Üçünji günem şo wagta garaşyp synlaýawli, ýene şeýtýä. Bir zat çykar, asyp giden ýaly ýerdenem turýa-da şo zadyny işe gitmänkä üstüne asyp gidýä. Onuň ahyry barýa goňşusy. Eý, goňşy, üç gün bäri synlaýan welin, üç günem şo bir herekediňi işe, işden geleňde ýa-da işe gidip barýankaň edýäň welin. Näme etdiň, näme zat bu? Bir düşündirseň, bir janyň bir sagmy? diýip soraýar weli. Goňşusam aýtýar. Wah, goňşy, diýýär, men, diýýär, işden, diýýär, aladaly gelýän, diýýär, işiň aladalaryna. Şol aladaly donumam, diýýär, çykaryp, öýüň daşyndan asyp gidýän, diýýär. Her gün, diýýär, öýden çykyp işe gidemde-de ýene-de aladaly donumy alyp, arkama atyp gidýän işe şol aladalymy bilen, diýýär. Ýagny, aladalymy. Iş aladalaryny başgalaryndan garamok diýýär. Görüň, netijänem özüň çykar.